Tɔbu bɛ hɛlikaf ti ŋmani di ka ti mali dabiɛm. Naa mi kana ti ya ka binkɔbiri naba m-be di puuni. To a yɛn bolila nyin zaŋ a laɣ bɔri mini bɛlli binkɔbiri polo ka a nya din yɛn niŋ a lahataa shɛm. Ti shɛb bɛn ka ti diri wahala kaman di nyɛ siliba nima ka di yɛn ihi n di yɛn darila kpalansi ka leei bundana ka mi chaŋ ti tumdi kuriti tuma bɔnda ka yɛn lɛbi bundana. Shɛb bɛn ka di nyɛla kom n di yɛn ʒi n di ko chiɣu dunia zaa wum o damli ka o mi yi kɔb maa yɛla ni ka chaŋ ti sabi sinsi bɔnda ka o lɛbi bundana. To daa kana nimaani ti yuli. Naawuni yɛn chɛmi ka a nya a laɣ bɔri nuu ni yɛn doli luɣ shɛli polo ka a gba bo n-nyɛ biɛhigu n din yɛn puhi na lala bini maa gbinni. A ni nya a alaama di puuni. A ku tooi kana di puuni ti bi nya alaama shɛli di puuni. Naa nyɛ loori naba di puuni yaa ni tɔyin ku mo a ti ku nya laɣiri biɛla hali ka so ku kɔhiri o loori ka o pala toli zuɣu ni yɛn dam o m-mali o ka a nya o ni tum yɛtɔɣ shɛli. A ni nya binkɔbiri naba di puuni tɔyin zaŋ a laɣ bɔri nuun-dali la binkɔbiri ka a wumsi ba bee ka a dari ba ka a guli ka a nya ti shɛb bɛn tuun shɛŋa ti ni pii tumdi ŋɔ di ni mɔɣi ti arzichi amaa ka laɣ bihi ni n di yɛn nya ti ka wula ka ni yɛn niŋ baŋ tuun shɛli ni yɛn tumda ka nya bundambiɛhigu din bela Naawuni sani. Wun sɔɣi yɛla, dinso buli m-buɣu di ti niŋ ka a nyari ti zuyu din sibisi ni a niŋ shɛm m-bala. A yɛn mali malila di tia maa gbuni, ku mali tia maa gbuni zaa ka buɣiri li zaa wun mahi li, ka yi biɛɣu n-daŋ yi bi labi tia maa gbuni, a ni nya alaama shɛli nyin zaŋ a yaai dahin lala alaama maa polo. Tɔɣi ti labina tinkaŋ maa polo yaha. Lala tia ŋɔ, o zooi pam ka o be dabaranim puuni pam. Tɔ amaa m be kpe dabaranim maa yɛtɔɣa ni, n leei kɔin yɛla mi ka a lee mila a yɛla. Bɛ tooi mali lala tia ŋɔ m-boli o kuri bukaata zaŋ chaŋ. Bimbira polo, a yɛn birisi ma, kawana ka a yɛn biri, bo ka a yɛn biri, di tooi mali bukaata n-zaŋ kpa laabu naa polo. Ka di woli ka tia maa ni wandi shɛm maa, o wandila shɛɣuni ka wandi wuuni. Lala n-lan nyɛ li, lala tia ŋɔ, di lan be bingula puuni, ka a yɛn guli bingula, di mali dabara ka bɛ mali li niŋdi bingula. Lala n-lan nyɛ li, lala tia ŋɔ, di zooya pam ka bɛ lan mali li niŋdi vua, ka vua maa ka di nyɛ fu yin yaa din bi wumdi yɛtɔɣa ka yɛra maa. Lala n-lan nyɛ lala tia ŋɔ, Di lan zooya pam, ka bɛ lan mali li niŋ arizichi bukaata saha shɛli kam ka nyin wɔnda. A yi kara bimbira ŋɔ polo ka di kɔŋko niŋda, zingala gba zaa bi tooi mali li niŋdi bimbira gba zaa bukaata. Ka a yi ti yɛn biri ka a niŋ li niŋ di puuni, ka di woli ka zingala la. Amaa ni yɛri ya ŋɔ, n yɛra saha shɛli kam zaasa, Ya ayi, a yɛri liɣiri yɛtɔɣ buhi ni liɣiri lan nya. N ya je ni a ti kuɣiliri ma n wuhi a di bukaata ni yɛ shɛli zaŋ chaŋ arizichi polo. Yɛlimaŋli, n kari yiko. Man lee kul yɛli ni a baŋ ni di beni. So yi ti yɛn daa boli na ka o niŋ binyaɣ ka zali ti a, ka a baŋ ni n yi lahi chɛ li bɛ biɛhigu ni. Di zuɣu ka n kana ti ya o, di paya m-mali li mi ka yɛri ŋɔ, a ni tooi kuli ya o, ka sɔŋ ka a ti niŋ mi kura kukoli ni shee a niŋla a bini a tooi nyi ni kali ba nyin ni mi ŋun mali li. Ka di zuɣu chaɣ ti zɔri yɛtɔɣ shɛŋa yɛli pumpɔŋɔ. A yi yɛli li, daadama bɛn zaŋ pressure ʒi a zuɣu. Di zuɣu n kuli yɛli mi ni a baŋ kinka ŋɔ o daafaan ni nyɛ shɛm. A yi kana ti yuli ti page ŋɔ puuni viɛnyɛliŋga, a yi yuli di puuni, ti na mi ni kana ti yɛli lala kinka ŋɔ yɛtɔɣa zaŋ chaŋ daadama yi bɔri arzichi polo. Di nyɛla a niŋla kɔhimma ni damma, ka ninvuɣ sɔŋ kpɛri ʒi duu ka bi tumdi tuun shɛli a nuu karili ni. Ŋun tumdi daabili yɛtɔɣa ka tira yɛli, A yi yuli nyaaŋa, din ka tira yɛli ka a zaŋdi o chichɛriba ti lo o gbini la, m bi leei kpɛri n yɛtɔɣa puuni. A yi bɔri li, n cham ti peeji maa puuni di beni. Ti yɛli li mi n-daa mi yɛli li pahi ayi, n ku lan yɛli li pahi ata. Din ka tira yɛli a ni zaŋdi o chichɛriba n-ti lɔri gbini la, ka wuhi a a ni yɛn niŋ li shɛm ka niŋ li shɛm la, lala ka n ka ŋɔ yɛtɔɣa ka tira yɛra maa. Di zuɣu n kukoli ni n wɔɣilim yɛra saha shɛlikam, Man ŋuna mi la ŋun gari ma, ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.